א פרייליכן חנוכה, איך בין זייער עקסייטעד זיך צו ברענגען לכבוד חנוכה די סעווען פרינסיפלס אף סוקסעס וואס איך האב געוויטנעסט פאר איבער צוואַנציק יאר ביי געוויסע מענטשן וואס זענען יא מצליח וואס זיי טוען און געוויסע מענטשן וואס זענען נישט מצליח וואס זיי טוען און איך וויל דיך יעדן טאג יעדע וויק דעי פון חנוכה וואס דאס מיינט זיבן טעג ווייל אונז האמיר איין שבת וויל איך דיר ברענגען איינס פון די זיבן פרינציפלס פון סוקסעס וועט איי טינק קען בעזר השם טשעינדזשן דיין לעבן פאר די בעסער. און איך גיי אנהייבן מיט פרינציפל נאמבער וואן, פרינציפל נאמבער וואן איז די דעפענעטנעס אוו פירפאס. וואס דאס מיינט איז, ווען דו גייסט אריין אין א דזשאב, אין א ביזנעס, אין סיי וואס דו טוסט, און די איינציגסטע זאך פארוואס דו טוסט עס איז ווייל יעדער איינער טוט עס, דו האסט נישט קיין השגה פארוואס דו טוסט עס, האסט נישט קיין השגה וואס דאס גייט דיך ברענגען מער הצלחה אין דיין לעבן, פארוואס דאס גייט דיך טראגן צו וואו דו ווילסט אנקומען, איז נישט מעגליך אז דו זאלסט אנקומען אין יענע פלאץ צו מעגא סוקסעס, קענסט מאכן אפשר פרנסה דארט, קענסט האבן עפעס א קליינע הצלחה דארט, אבער דו קענסט נישט אנקומען צו ווייט. אז דו ווילסט אנקומען וויאזוי איך רוף עס מעגא, אנלימיטעד צו פלעצער וואס דו האסט נישט גע'חלומ'ט אז דו גייסט אמאל אנקומען, דארפסטו וויסן וואן הונדערט פערסענט פארוואס דו טוסט עס. און דארפסט וויסן וואס דיין פורפעס איז. דיין פורפעס איז ווייל דו ווילסט העלפן מענטשן מיט XYZ. דיין פורפעס איז ווייל דו ווילסט טון וואס דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט אין דיין נאטור וואס דאס איז די ריכטיגע זאך צו טון. ווען איך האב אנגעהויבן אויסצולערנען מענטשן וויאזוי צו מצליח זיין דורכ'ן בויען פעסיוו אינקאם מיט אפשענס, איז איינס פון די זאכן, איינס פון די דרייווינג פעקטארס, און די עיקר דרייווינג פעקטאר וואס האט מיך געטריבן דאס צו טון איז געווען, ווייל איך האב געפילט אז איך האב געזען מיט מיינע אייגענע אויגן, פאר איבער צוואַנציק יאר, זייענדיג אין די פיינענשאל אינדוסטרי, וויאזוי מענטשן סטראגלען מורא'דיג מורא'דיג שטארק אין זייערע ביזנעסעס, צו אין זייערע דזשאבס, איינער מאכט געלט און ער סטראגלט ווייל ער העיט וואס ער טוט, און איינער סטראגלט פשוט ווייל ער מאכט נישט גענוג געלט, האב איך אפגעמאכט I gotta do something, און א די רבש ע האט מיך געהאלפן און האט מיר געגעבן א געוויסע סקיל וואס איך קען פון דעם פראדוסן אינקאם, I owe it צו גיין און מאכן דאס פאר א מישן אין מיין לעבן צו העלפן אנדערע מענטשן דאס טון, און די איינציגסטע סיבה פארוואס איך האב געזען א ריזיגע הצלחה מיט טון דאס דורכ'ן העלפן מענטשן איז ווייל איך האב געהאט א דעפענעטנעס אוו פירפעס, איך האב געוואוסט פארוואס איך טו עס, איך האב געוואוסט אז דער אייבערשטער וויל אז איך זאל טון עפעס וואס ער האט מיר געגעבן א סקיל מיט זיינע אנדערע קינדערלעך, מיט זיינע אנדערע אידישע קינדער. און איי'ם סאו עקסייטעד וועגן דעם צו שעירן מיט ענק וואס אונז פאנגט מיר אן בעזר השם גראד נאך חנוכה, דזשענעווערי טו טאוזנט טווענטי טרי, א טו ענד א האלף טאוזענט דאלער מאנטלי אינקאם גאול, וואס דאס גייט זיין א וועג וויאזוי דו קענסט אונז דזשוינען פאר איין חודש, און געב א קוק, שטיי אין די זייט און קוק וויאזוי איך נעם א פֿינף און צוואַנציק טויזענט דאלערדיגע אקאונט, און איך פרוביר עס צו מאכן צוויי אהאלב טויזנט דאלער אין די מאנט אוו דזשענעווערי אינקאם פון דעם, דאס מיינט נישט אז עס גייט אנקומען צו צוויי אהאלב טויזנט דאלער, עס קען אז עס וועט זיין אביסל ווייניגער, עס קען אז עס וועט זיין מער, איך גאראנטיר נישט אז עס גייט נישט זיין קיין לאס, באט עטליסט העסטו האבן די סקיל, העסטו האבן עס קענען זען פון די זייט, אדער העסטו נאכמאכן די זאך מיט דיין פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאלער, אדער העסטו טון א פיפטל וואס איך טו מיט דיין פֿינף טויזנט דאלער, באט קוק אריין דערין, אפשר קענסטו דארטן אויך אנקומען וואס דאס העט דיך העלפן צו האבן א בעסערע דעפענעטנעס פון די פירפעס וואס דו ווילסט טון, און אז דו ווילסט מער אינפארמעישן פון דעם, קליק אונטן פון די אימעיל וואס דו האסט באקומען אין די פי עס סעקשאן העסטו קענען זעהן מער אינפארמעישן אויף דעם. זאלסט האבן א פרייליכן חנוכה, און איים לוקינג פארווארד סיאינג יו טאמאראו בעזר השם פאר פרינציפעל טו פון די סעווען פרינציפעלס אוו סוקסעס.